Insellmulkom u mill-Marsa meħdej il-proġett ta' seba' flyovers nilqalkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Ninsabu fit-tielet ġimgħa ta' Settembru u naħseb li hemm minnkom il huma ħerqana biex jgħaddu għall-ewwel darba minn fuq il-flyover. Tajjeb li ngħidu li ħa niftħu tnejn minn seba' flyovers li eventwalment ħajkunu qed jiffurmaw parti minn dan il-proġett. Hekk hu fil-fatt, dalwaqt, sinjuri, se jinfetħu, llum għalhekk ġejna hawnhekk biex tkunu tistgħu tiffamiljarizzaw rwieħkom ma' dawn il-flyovers, tajjeb, illi kif qal Daniel huma parti minn seba' li x'ħin ħa jingħaqdu kollha f'daqqa se jeliminaw darba għal dejjem dawn l-imniefaħ ta' traffic lights tal-Addolorata.
Din li qegħdin fuqha bħalissa hija l-iktar flyover wiesgħa. Bħal ma qed taraw il-gvern ta' din il-flyover eventwalment ħa tiġi maqsuma f'erba' lanes u mbagħad iktar ma titla' 'l fuq ħa tkun qiegħda tinqasam f'żewġ flyovers separati, żewġ korsijiet fuq kull naħa. Mela warajja hawnhekk fejn darba kien hawn ix-shipbuilding, bħalissa huwa impjant, hija fabbrika pratikament tal-konkos. illi ntużat biex saret il-gverta ta' din il-flyover li qegħdin fuqha u anke ta' dawk illi ġejjin minn hawn u ftit ieħor. Kif qed taraw dal-impjant huwa tefgħa ta' ġebla 'l bogħod mill-flyover u hemmhekk saru tliet impjanti temporanji, wieħed għall-konkos, ieħor għat-travi u l-ieħor għall-asfalt. Barra minn hekk fejn ikun possibbli l-materjal li jitħaffer qed jiġi riċiklat billi jerġa' jintuża għall-pedamenti minflok jintrema fil-barrieri. U proprju minn hawnhekk ħa tkun qed tibda t-tieni flyover illi ħa nkunu qed inżanżlu minn hawn u ftit ieħor. Tajjeb illi ngħidu illi din hija l-iktar flyover illi tinsab fil-għoli. Tant qiegħda fil-għoli illi taħtha għaddejjin flyovers oħra. Il-liwja ta' din il-flyover saret minn travi tal-azzar illi ġew iffabbrikati fit-Turkija. Din it-tieni flyover l-iskop tagħha huwa li twassalna minn Triq Giuseppe Garibaldi lejn Triq Aldo Moro. Iżda sal-aħħar ta' Jannar sakemm jinfetħu wkoll iż-żewġ flyovers li jmiss, dawn se nużawhom bil-kontra biex minn Triq Aldo Moro, immorru lejn Ħal Luqa u l-ajruport. Propjament din hija r-rotta li mbagħad se jgħaqqdu flimkien it-tielet u r-raba' flyovers, illi minn hawn ftit ieħor Infrastructure Malta wkoll se jkunu qed jagħtu l-gverta tagħha, kemm nifhem eh, il-gverta huwa l-wiċċ. Bħalma tistgħu taraw, ħafna mill-kolonni u mill-istrutturi li ser jitpoġġew fuqhom iż-żewġ flyovers li jmiss huma diġà qegħdin f'posthom. B'hekk nistgħu ngħidu li 35 fil-mija tal-proġett huwa diġà lest. Il-proġett qed jiġi ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea u ħa jiswa b'kollox 70 miljun ewro. Wara li jitlestew it-tielet u r-raba' flyover ikun jonqos li jsiru tlieta oħra biex kollha flimkien dawn se joħolqu konnessjonijiet diretti kemm lejn it-Tramuntana kif ukoll lejn in-Nofsinhar bejn Triq Aldo Moro, Vjal Sir Paul Boffa, Vjal Santa Luċija, Triq Ġużeppe Garibaldi u Triq il-Marsa lejn Ħal Qormi. Inti kif mort? Tajjeb, jiena nimpressjona ruħi ħafna f'dawn l-affarijiet. Imma nistgħu ngħidu li dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa, infakkrukom like fuq Facebook u subscribe fuq YouTube. Hekk hu, insomma, użaw is-social media kollha ta' Infrastructure Malta anke biex tkunu tafu fejn hemm it-toroq magħluqin u biex ma jkollkomx inkonvenjenti. Sadattant, Saħħa u niltaqgħu d-darba li jmiss.